Sen kim? Nireden? Men Näzli, Marydan. Tahyr bilen toý haçan? Tahyr birinji bilen-ä meň jigim ýaşynda we bir gezek wideo düşeniň bilen toý bolmaýar. Ýani söýgüli däl. Olam tiktoker, menem tiktoker. Söýgim ýapyw. Kyn sorag. Pul. Ýok. Pul. Ýok. Söýgi. Eger söýgi bolsa, onda pulam gazanyp bolar. Puluň bolup, söýgüsiz bolmazmyka diýen.

Kelläňi ýitirip, oglana aşyk bolup gördüňmi? Kelläňi ýitirip, oglana aşyk bolup gördüňmi? Ýok. Söýüp gördüňmi? Söýüp gördüm. Nähili duýgy eken? Koneşno, gowy duýgy. Söýüp görenlerem bilýändir. Ýigidiň ýok. Ýok. Näme boldy söýgä? Her kim öz ýoluna gitdi. Näme üçin? Uzyn tema. Seniň pikiriňçe, gyz maşgala näçe ýaşynda durmuşa çykmaly? Iň idealnyý wagty? Edil meniň pikirim, ýöne köp häzir erbet zadam ýazmaklary mümkin, bilemok. Çünki köpüsi ir wagt durmuşa çykýanam bar. Ýöne meniň pikirim, ýigrimi ýedi, ýigrimi sekiz, ýigrimi bäş ýaşdan aňyrda-da. Näme üçin? Okuwyny okasynlar, köp zat öwrensinler. Meniň pikirim. Belki on sekiz ýaşda toý edip bagtly bolanlaram bardyr. Ýöne. Sen duş gelmediň. Näme duş gelmediň? Bagtly bolanlara. Ýok men bagtly häzirem. Ýöne meniň pikirim, toý etmeklik ýigrimi bäş ýaş ýa-da ýigrimi bäş ýaşdan soň. Sen şu wagt näçe ýaşyňda? Ýigrimi alty. Nesip bolsa toý onda. Nesip bolsa. Tahyr başga birisine toý etse.

Kyrk dört. Kyrk dört. Ýigrimi iki. Ýigrimi iki. Otuz üç. Otuz üç kimiň nomeri? Liman turizmiň nomeri bu. Sen syýahat etmegi gowy görýäň-ä. Şonuň üçin iň moşny, iň garantirowanyny wizowy sentr. Ýüzlen, uç, aýlan, gez, işle, tapawudy ýok, lýuboý wizaňy çözüp berýär. Ýazdymam belledimem. Malades. Sag bol saňada maslahat beren üçin. Blogermi sen? Inni bloger. Tiktokda aýdym goýup dans oýnasaň bloger bolýaňmy? Ýok adamlaň söýgüsini gazansaň. Adamlaň özi goýýa saňa bloger adyny. Men tik tokda bir zat paýlaşamda men bloger diýip paýlaşamokdym. Soň adamlaň özi saňa şony goýýa. Seni ýigrenýänler bolsa ýigrenýänler, gowy görýänler gowy görýänler. Ot sen nädip düşündiň to şto adamlar saňa bloger diýýär. Başda men başga ýurtlaryň aýdymlaryna düşýärdim. Soň ýekeje Näzigim diýen aýdyma düşdüm. Onuň her kim sen türkmenmi zat diýip. Şondan başlady başy. Özüň täzetden döredip gördüňmi? Dam dam ýaly. Aýdymly däl. Özüm hawa. Näle? Oturyp öňki durmuşymyzdan bir zatlar gürrüň bermek. Çagalyk döwrümizden. Ýa-da ejelerimiziň Çagalaryna diýýän sözlerinden şony aýdyp berme. Şony aýdyp berip, has adamlaň köp söýgüsini gazandym çagalyk döwrüni ýatlap. Esasy şo wideomdan. Birem türkmen milliligimizi daşary ýurtda tanatmakdan. Metroda tanadan wideom bar, Tailandda. Ol meniň kontentim. Reňkini görmedim. Ýöne sen metrodamy etdiň? Ýok, şo milliyetden atdym-da. Türkde eýne işikler bilen çykyp, Çaryşowskiý bilen bile. Başga ýurtda etdiňmi? Ýa ýöretdiňmi, şoň yzyny dowamyny ýöretmediňiz diýip bile. Ýoly açyp goýberdim. Onda bilmedim. Ol seňki bolup biler, birinji düşeniň bolup biler. Ýöne esasy men şo tarapdan tanaldym. Birem çagalyk döwrümizi ýatlap şo temadan tanaldym. Edil tans temasynda men ökde däl. Gepde sen ökde. Gepde men ökde. Her kim bir zada ukyply-da. Top üç ýigrenýän blogeriň? Ýigrenýän blogerim ýok. Gülçynar. Ýok. Agde. Ýok. Agde arkadaşym. Top üç gowy görýän blogeriň. Top üç gowy görýän blogerim.

Üçünji özüm diýeni. Özüň goşsaň bolýam. Bolýar. Onda birinji özüm goýaýynmy? Bor, men üçünjä özüm goýýan. Oglan predloženiýe eden wagty nähilirak etmeli? Aý oglan bilmese men näbileýin. Ýa sen wagt mysal üçin kelleňde gurýaňa tam mişdi diýýäler. Şu keleňdäki waobraženýaňda oglan nähili hereket etmeli? Seret şuň ýaly gaýdaýyn ane gowy görýän oglanyňdan nähili gelenine-de şol saňa üýtgeşik bolýa. Prostoý edende-de, gymmat edende-de sen şony gowy görýän bolsaň, seň üçin üýtgeşik gelýär şol. Arzuw edýän ýüzügiň barmy? Arzuw etýän ýüzügim? Ýok. Bada onam kakam alyp berdi. Ýok, imini priloženiýa üçin. Ýüz karat, on karat, ýedi karat. Ýok, pikirem etmändim. Ýok. Aişe oglandan ýene bir zatlar garaşýaňmy ýüzüň ýanda mysal üçin mata. Ýok garaşamok. Seň pikiriňçe oglan predloženiýe eden wagty ýanda mata berse naskolka gyz bagtly bolýa. Aý, köp kişi dakynmany gowy görýär, köp kişi geýmäni gowy görýär. Geýmäni gowy görýänler mata has göze gowy görünýändir-dä. Aýşen Nuripekden geýse mata. Wapşe gowy. Meň özümem geýen. Saňa hem onda podarka edeli. Hökman. Sen de şamatan goý. Sag boluň. Geýemde görseler bolanokmy. Şu ortakyny özüm geýjek. Gök reň. Owadan gelişýä-de maňa. Haý senem aýdyp ber indi. Indi. Şuny ejeme. Tikdirtje bunam mamamy. Nesip etsin. Sag boluň. Näme üçin mamasy diýdi? Sebäbi diňe mamamma. Enem, atam. Iň gowusy mamamy saýladym çünki Meniň maşgalam on dört ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýar. Men soň gitdim. Alty ýyldan soň gitdim. Şu alty ýylyň içinde-de mamam arkamyzda bolan. Wah, şoň üçin iň gowusy mamamyz. Tiktok prýmoý efirine günde näçe gezek girýäň, näçe sagat? Aslynda efire dokuzdan on bire çenli iki sagat girýän agşam. Ýöne daşarda wagtym işim boşrak bolsa şuňa kafede oturan bolsam esasy ýeke özüm gidýän-de köp ýerik. Şo taýda içim gyssa efir açýan gürleşýän. Galan wagtym diňe dokuzdan on bire çenli. Öz agzalamyň sagadyna görä sazlaýan sazyny, nemesini, sagadyny. Maksimal näçe adam girýä prýamoý efiriňe? Edil häzir ýüz elli, iki ýüz. Ondan az wagtam bar, ondan köp wagtam bar. Soň näçe manat gazanýaň? Gazanjymy aýtman halamok. Iň uly sowgat. Alyp görenimmi? Hawa. Hemmesinem alyp gördüm. Nähili sowgat bar bolsa hemmesinem alyp gördüň. Hawa. Müň dollarlyk boňam sowgat bar şony hem alyp gördüňmi? Hawa. Müň dollarlyk barmyka? Gelenli müň dollar bolup gelenokda ol tiktok ýarsyny alyp galýada. Ýöne tiktokda bir sowgat bar bolsa alyp gördüm. Ýa-da jeza çekip alyp görmedim heniz. Diňe şinal agzalarym bilen gürleşip oýun oýnap şoň ýaly. Kimler sowgat edýär bu zatlary? Agzalarym. Ýöne tanamaýan. Atlaryny bilemok. Soň ýazyşmaýaňmy, soramaýaňmy kim sen, nireden? Näme üçin soraýyn? Olar men utaýyn diýip atýarlar, boldy. Soň sen utýaň. Hawa. Şolaň saýasynda. Şolaň saýasynda şu güne geldim. Bir aýda primerno näçe manat bolýar? Hasaplap görmedim. Ýöne şeýle diýeýin, öz şo diňe tiktok däl, gidip reklama edemde-de şolar bilen hasaplaňda öz uniwersitedimi, galjak öýüm, Öz geljegim, iýjegim hemmesini özüm garşylaýan. Normal gazanýan karoçe. Hawa, Hudaýa şükür. Wajyp soraglara geçeýs. Näme soraglara? Wajyp soraglar. Aha. Saçyňy lys alyp gördüňmi? Hawa. Näçe ýaşyňda? Näçe ýaşymda däl. Jezadan utulyp. Ýok, jezadan däl. Dördünji klasda biraz ýarawsyzlyk geçirip. Näme geçirip? Ýarawsyzlyk geçirip dördünji klasda saçymy syrdyryp syrdyrtdym oba. Tansy kim gowy oýnaýar? Gülçynarmy ýa sen? Tansy Gülçynar. Dogrusyny aýtmak gerek. Blogerçylygy kim gowy alyp barýa? Awdymy ýa sen? Bilmedim ony agzalar agzalar has gowy bilýä. Ýa seniň pikiriňçe? Men. Şu Awdy waşe blogermi? Onuňam öz auditoriýasy barda ony gowy görýänlerem bar. Meselem harplyk aýdymyny şu ýerdäkilerem türkdäkileriňem hemmesi bilýä. A diýemde A mydyň? Meselem. Şu aýdymy bileseň. Hawa. Aýdyp berseňä bir-iki setirini. Kän bilemok şo tany çen bilen. A diýemde A mydyň? B diýemde B mydyň? Şo gidýä-da. Seniň hak adyň näme? Şemşatmy ýa Näzli? Näzik. Näzik, waý şe. Hawa. Saçyňy haýsy şampuňa ýuwýaň? Pantin.

Ýok. Tagam bellidir aňyrdan. Az çalynymy, köp çalynymy. Aýşe operasiýa barmy ýüzüňde? Operasiýam barmy ýüzümde? Ýok. Rinoplastika, lebiňe, gulagyňa, gözüňe hiç zada deňok. Tebigy. Tebigy. Iň esasy arzuwyň? Iň esasy arzuwym dünýäni gezmek. Onam gezmek üçin kime ýüzlenmeli? Liman turizm. Liman turizm. Agzalara bir zatlar diýjek bolsaň, maksimalny wagtyň bar. Ä, arzuw etmäge pes etmäň. Ilki bilen şony aýtjak. Meselem, menem kyn maşgalada ulaldim, ýöne şu arzuw eden hemme zadyma ýetdim. Sizem ýetersiňiz, esasy şoňa ynanyň diýesim gelýär.